اج دے میری اس ویڈیو دے جڑا میرا عنوان ہے ان دے وچ میں تساں دوستاں کو ٹرانسجینڈر اور جڑا ہجڑے دے درمیان جڑا فرق ہے صرف یہ دسنا چاہنا میں ایکٹ دو تے ولا علیحدہ ہی کوئی ویڈیو ریساں تے ان دے تے ڈیٹیل گفتگو کرے سوں اج

مختلف ناں ݙتے ویندن ایں طبقے کوں ایں کلاس کوں جیڑھے ہجڑے ہن اے بائی برتھ یعنی نہ مذکر ہوندن نہ مونس ہوندن ایک اللہ پاک دی درمیان والی مخلوق ہے تے سارے ایں معاشرے دے وچ ہیجڑے کوں بہوں زیادہ عزت ڈتی ویندی ہئی۔ تقریبا اسی دی دہائی دی میں گال کریساں کہ جیڑھے ویلے وی ہیجڑے ساڈے ایں وسبے دے اتے کہیں دے گھر خوشی تھی ویا، کہیں دا پتر جمے ہا یا کہیں دی کوئی شادی تھی ویا تاں ہیجڑے ولا موک گھنڑ آندے ہن تے بڑی حجت رکھدے ہن تے بڑی حج کریندے ہن تے آدھے ہن کہ جی ساکوں مکھیوا ڈیو تاں لوگ انہاں کوں واگ ڈیندے ہن۔ کوئی بکریاں ڈیندے ہن دانے ڈیندے ہن بسری ڈیندے ہن مٹھا ڈیندے ہن گڑ ڈیندے ہن اور انہاں نال محبت دا اظہار کریندے ہن اور ایک کنسیپٹ سمجھا ویندا ہی کہ اللہ پاک دی اے معصوم مخلوق ہے اور اے گناہاں تو پاک ہن کیونکہ اللہ پاک نے انہاں کوں نفس تو محروم رکھے اور انہاں دی جنسی خواہشات کوئی کو نہیں اے ہن اصل ہجڑے جڑا جماندرو طور دوتے بالکل ہی نہ مرد ہووے نہ عورت ہووے اور او درمیانی مخلوق ہووے اوکوں ہجڑا، مورت یا جیڑھا ساڈے وسبے دے مختلف ناں ہن یا اللہ پاک دی درمیانی مخلوق آکھیا ویندے۔ اگلا ہک جیڑھا اج کل ایکٹ دے حوالے نال لفظ استعمال تھیا ہے او ہے ٹرانس جینڈر۔ میں اج تہاکوں بڑے آسان الفاظ دے وچ ٹرانس جینڈر کوں

یعنی ٹرانس تو مطلب ہے تبدیل اور جینڈر تو مطلب مطلب ہے کہ جنس یعنی جنس دی تبدیلی یہ ایک علیحدہ کلاس ہے یہ کو پہلے پہلے دفعہ انیس سو پینٹ دے وچ یو ایس اے دے وچ ان لفظ کو استعمال کیتا گئے یعنی کراس جینڈر دے حوالے نال یعنی ٹرانسجینڈر پہلے پہلے امریکہ دے وچ ایکوں ایجاد کیتا گئے اور انہاں نے انہاں کوں امبریلا ڈیتا ہے اور انہاں کوں الاؤ کیتا ہے یعنی اے ہک دوجے دے نال راون پیار و محبت کرن یا ہک دوجے دے نال شادی شدی کر سکدن ہن میں تھوکوں این ٹرانسجینڈر دے حوالے نال تھوڑا جیا آسان لفظاں دے وچ سمجھانا کہ ٹرانسجینڈر کیشے ہوندن؟ اے کیویں بݨدن؟ تساں اپݨے معاشرے دے وچ ٻہوں سارے ایسے ٻچے ݙٹھے ہوسن جیڑھے بظاہر مرد ہن، ڄمے وی مرداں مرد ہن، انہاں دا ناں وی مرداں آلا ہی تجویز کیتا ڳیا ہئی، لیکن کجھ عرصے دے بعد انہاں دے وچ عورتاں آلیاں عادات،

سر دے اتے عورتاں آلی کار چنی گھن گھدی ہے۔ یعنی اے بظاہر ہن عورتاں نظر آندیاں ہن لیکن حقیقت اچ اے مرد ہن۔ یعنی انہاں کوں تساں میل ٹرانس جینڈر آکھ سکدے ہو۔ اور بہوں ساریاں ایسیاں خواتین ہن جیڑھیاں جمیاں وی بائی میل فیمیل جمیاں ہن یعنی او عورتاں ہی ہن انہاں کوں ناں وی عورتاں دا ہی ملے لیکن جیڑھے ویلے کجھ عرصہ گزرے تاں انہاں دے وچ ساریاں عادتاں مرداں آلیاں ہین۔ یعنی او مرداں آلے کپڑے پہندیاں ہین اور مرداں آلی کار وار رکھیندیاں ہین، مرداں آلی کاری ہلویندیاں ہین اور انہاں دی یعنی او اپنے آپ کوں مرد ثابت کریندیاں ہین، او مرداں نال ہی پیار رکھیندیاں ہین۔ او یعنی شی میل اوکوں آکھ ڈیو۔ یا اوکوں اے آکھو کہ اوک عورت جیڑھی ہے او اپݨے جنس تبدیل کر کے مرد بݨݨ دی کوشش کریندی ہے۔ اے ݙو قسم تھی ڳئین یعنی کجھ نوجوان جیسن جیڑھے عورت بݨے ودن کجھ جیڑھی عورت ہے او مرد بݨیے ودی ہن۔ انہاں دی ہک تریجھی قسم ہے جیڑھے آرٹیفیشل طریقہ نال

انہاں کوں عورت بنڑن دا اتنا شوق ہئی انہاں نے اپنا جیڑھا نفس ہئی اوکو وی ریموو کروا ڈتے اور انہاں نے ہارمونز دے انجیکشن لوین تاکہ انہاں دی بریسٹ جیڑھی ہے او وی گرو کر ونجے اے تریجی قسم ہے اے ہن دوستو ٹرانسجینڈر اور ہجڑے دے درمیان فرق جیڑی ہن باعث و مباحثہ چلدا پے کہ مرد مرد نال شادی کر سکدا ہے عورت عورت نال شادی کر سکدی ہے بھائی ایندا اسلام دے وچ کوئی جگہ کوئی نہیں اسلام دے وچ کوئی اجازت کوئی نہیں اور اے سب جھوٹ تے مبنی ہے اور این ایکٹ دے وچ بھی این طرح دی کوئی گال کو نہیں بس صرف فرق ایو کچھ ہجڑے اور ٹرانسجینڈر دے درمیان میں جڑا فرق تساں دوستاں کو دسا ہے او فرق سمجھ میں آونے تاں ٻس میݙا اڄ دا ویڈیو بݨاوݨ دا مقصد جیڑھا ہے او پورا تھی ویسی۔ امید کرینداں کہ میݙی ایہ اڄ دی مختصر جیہی ویڈیو تساں دوستاں کوں ضرور پسند آسی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔